Gowşutdan Saragt galasy, dördünji bölüm. Gowşut, Täçgök serdar, Muhammet dilmaç üçüsi tirkeşip, haýat salynýan ýere baranlarynda bendiler işläp dördiler. Salam-helik alyşandan soňam Gowşut alyp gelen hoş habaram bolsa, ony aýdyp bilmän, esli mahal ýaýdanyp durdy. Ýaýdanmazça-da däldi. Bäş adamyň içinden kimdir birini azat edip, galan dördüsine bendilikde galýandygyny duýdurmak agyrdy. Beýle ýagdaý azat edilmeýänleriň kalbynda ýaňadandan bendilige düşen ýaly duýgy döretmelindi. Täçgök serdar gepli ahyry diýýän ýaly many bilen goňşunyň ýüzüne garady. Adamlar! diýip, dil ýaryň gowşup, ýakymsyz bir zat aýtjakdygy üçin ýaýdanýan ýaly, säginmän sözüni dowam edip bilmedi. Men gepi uzaldyp durmaýyn. Biz siziň ýanyňyza hem ýakymly, hem kyn habar bilen geldik. Merhemetli Abbas han siziň biriňizi azat edip, watana alyp gitmäge ijaza berdi. Men siziň haýsydyr biriňize barmagymy uzadyp. Seläp gidýäs diýip biljek däl. Siziň hemmäňizem biz üçin deň adam, deň ildeş. Biriňiz ýakyn, biriňiz daş däl. Bile maslahatlaşyň, näme etmeli? Bu kyn meseläni hiç haýsyňyzam göwnüňize degmez ýaly nädip çözmeli? Sessiz-sözsüz maslahat uzaga çekdi. Şonça mahalyň dowamynda bennileriň her haýsynyň hyýalda, arzuwda dogduk mekanyna ýetendigi, dogan-gardaşa sataşandygy ikuçsuzdy. Olaryň ýüzüne bakyp duran gowşut özüne tarap hantamaçylyk bilen seredýän gara gözleri garap bilmän Täçgöge tarap öwrüldi. Bu aladaň çözgüdini niçikde tapmaly? Bennileriň biri, Bija taýalyň, diýdi. Dürs gep, diýip, ýene biri gol maslahaty goldady. Bijeli oglan aglamaz. Gowşut gol maslahaty oňlady, ýöne pikrini dile getirmäkä bennileriň arasynda ýaşy durugşan, tegelek ýüzli adam näme üçindir bir ädim öňe süýşüp gepledi. Bijeli oglan aglamaz ol dogry aýdylan gep. Ýöne meňňem bir aýtjagym bar. Şonam diňläp görüň. Biziň aramyzda iň ýaşuly men. Ellini arka atdyň, yzymda ogul galdy, gyz galdy, segsene golaýlan senemem bar. Gowşut ýaşuly özüni öňe sürjekdir diýip çak edenden soň, Häý, goja ha namartlaja gowy, diýip, içini gepletdi. Emma onuň çapy nädogry bolup çykdy. Biziň aramyzda iň ýaş kiçimiz bolsa Öwezgeldi, sözüni dowam eden ýaşuly bir çetde duran syrdamdan garaýagyz oglana tarap elini sallady. Öwezgeldiniň heniz on ýedisem dolanok. Yzynda-ha ýumruk ýaly garyp enesinden gaýry hiç kimi, atasy-da, uýasy-da, agasy-da ýok. Geliň, bije açyp durmalyň-da, Öwezgeldiň bijesi çykan hasaplalyň. Makulmy, ildeşler? Ilki häddim dyrs basyp höküm sürdi. Birdenem ýerli ýerden Makul, makul diýen jogap ýaňlandy. Gowşut Öwezgeldi diýilýän ýigdekçä tarap nazaryny öwürdi. Ol şonda oglanyň ýaňagynda birki damja gözýaşyň sogulandygyny görüp galdy. Gowşut bilen Täçgögüň türkmen bendilerini boşatmak maksady bilen Eýrana gidip-gelmekleri barada il içinde iki tüýli gürrüň çykdy. Adamlaryň bir bölegi, Bitiren goşlary bolmandyr. At kelek, syryk kelek. Şundan şoňa iki bolup gidip, getirenleri-de ýumruk ýaly bir oglanmyş diýse, beýleki bölegi, Ýeke oglanyň azat edilmegini-de uly iş hasaplady. Niçiksi gep-gürrüň çykandygyna garamazdan, ýagşy niýet bilen, il aladasy bilen Eýrana gidilmegi Gowşudyň hem Täçbogyň abraýyna abraý goşdy. Eýrandan gelenleri bäri iki hepde töweregi wagt geçenem bolsa, şu güne çenli gabat gelen adamlaryň, şol sapary ýatlanlaryň hiç biri Gowşudan minnetdarlykdan başga söz diýmedi. Başga hiliräk geplän diňe onuň öz inisi Hojaguly boldy. Ol hem, megerem, çyny bilenem däl-de, Gowşudyň Eýrana gitmegine garşy bolup aýdan sözleri ýatlansoň, ýan bermegi özüne kiçilik bilip, Iki bolup alyp geleniňiz bir bendimi? diýdi. Gowşudyň aýaly Ýazsoltan, Hudaýa şükür, Özüňiz sag-aman geldiňiz. Bir biçäre enäni-de bagtyýar etdiňiz, diýip, hoşallygyny beýan etdi. Gün uly guşluk bolýança, Täçgöge kömekleşen Gowşut ýadaw halla öz mellek ýerine dolandy. Ol çatmasyna girensoň, borjak şahasynda asylgy duran mytyra elini ýetirdi. Bir owurt suw içip, gyşardy. Gowşut at aýagynyň sesine gözüni açanda wagt hem günorta golaýlaberen ekeni. Ol tirsegine galdy-da, egniniň üstaşyry ýeňsesine seretdi. Bir dor atly mellegiň gyrasyny kesip gündogarlygyna tarap haýdap barýardy. Onuň dyzynyň üstünde kese basylan gyzyň gara saçy. Üzeňňiniň deňine sallan atýardy. Ara esli bolany sebäpli atlynyňam, gyzyňam ýüzüni saýgap bolmady. Geçegçiniň kimdir biriniň gyzyny alyp gaçyp barýandygy düşnüklidi. Gowşut aljyramady. Ol, synly elini alyp, söm galdy. Onuň bu bolşundan eňip barýan atyň öňünden çykaga-da, üstündäki boýnuna towsar diýen many çykarmak boljakdy. Emma ol atla tarap däl-de, çatmanyň asgyryndaky tümmüge tarap ylgady. Tiz mahaldan tümmügiň depesinde peýda bolan howşut pilini saga-sola bulaýlap sesine bat berdi. Häý, Täçgök serdar, tizräk atlan! Ogryny diri ele saljak bol. Haý, gyz elden gitdi, atlan, haw! Suw almaga baran gyzy derýa bolundan alyp gaçaly bäri, garaw görmedik kişi goşuň galmagalyny eşidip, ýüregi ýarylan ýaly boldy. Ol gygyran adamy, ady tutulan Täçgök serdary gözi bilen görmese-de, aljyramakdan ýaňa jylawy hanja çekýändigini-de bilmedi. Ady tutulykly ýygyrlan ýeke adam hem bolsa gorkana goşa görüner diýen nakyl hakykada öwrüldi. Bir topar eli ýaragly adam hä diýmän tümmegiň aňyrsynda atlaryny ýüzin saldyryp çykaýjak ýalydy. Ogry syrty gowşak, atlyk eti ýere taşlady. Çöp çalanyň üstüne düşen gyz bir gezek atlara sogalandy. Gyz alyp gaçan adam atyny ýylgynlyga tarap öwürdi-de gözden ýitdi. Onuň kimdigini-de aňsyryp bilmedik Gowşut pilini hem taşlap gyza tarap ýöneldi. Goşa saçyny iki ýana ýaýyp, sypal bagaltlap ýatan gyz harkyrady. Gowşut onuň iki çigninden tutup ýüzüni ýokary galdyrdy. Gaty howsala düşen gyz özünden gidene meňzeýärdi. Gowşut şypyrmasy bilen onuň ýüzüni ýelpedi. Gyz gözüni açdy. Gowşuty tananyndan soň Karkaranyň ýaňagyna gözýaş damjalary togalandy. Dili tutulan ýaly, goňşusynyň ýüzüne esli salym seredenden soň gepledi. Gowşut däde, Bi sizmi? Suw ýokmudy? Ylgap diýen ýaly giden Gowşut çatmadan mytary alyp geldi. Karkara birki owurt suw içenden soň dikeldi. Bulaşan saçlaryny tertipleşdirdi. Töweregine garanjaklady. Gowşudyň ýüzüne naýynjar seretdi. Birdenem bolup geçen ahwalatyň manysyna indi düşünen ýaly öňküdenem beter horkullap aglamaga başlady. Goşt däde, indi men näderin? Ile çykarlygym galmady. Indi men nädip ýaşaryn? Il maňa näme diýer, Goşt däde? Goşt Karkaranyň ýüzüne garamady. Gabaklarynyň aşak inmegi bilen öňe perdelenen görüşleri Karkarada däl-de, elindäki mytaryň burçundan damýan damjalardydy. Yzly-yzyna togalanyp ýere gaçýan damjalar suw däl-de, ejiz hem hossarsyz naçaryň gözýaşy bolup göründi. Birdenem Gowşutyň barmaklary özünden erksiz ýazylyp, mytara elinden gaçdy. Onuň nazaryny dikip oturan topragy gözýaşa gark boldy. Gowşutyň aňk bolup oturanyny gören Tarkara aglamasyny goýdy. Gowşut däde, suw dökülýär! Gowşutdan herekedem bolmady, jogabam. Gowşut däde, mutaryň suw dökülýä diýýän. Bu gezek Gowşut gyzyň aýdýanyna üns berdi. Hä, suw dökülýä diýsene. Ol gyşaryp ýatan mutara elini ýetirdi. Zeleli ýok keýgim, dökülen suw bolsun. Suw dökülse yrýa gitmez, iň bolmanda toprak-ha içer-dä. Şondan soň aga esli salym dymyşlyk düşdi. Karkara ýene köne sowalyna dolandy. Gowşut däde, Aýdyň ahyryn, indi men nä ýüzüme ile çykaryn-a? Gowşutyň nazary gyrbylap barýan garaja tomzaga dikildi. Şulaňam aladasy gaýyrdan barmyka ýa-da howada? Şu mahal ýalňyz özi nirädir bir ýere haýdap barýan bolsa, elbetde, aladasy bolansoň şeýdýändir. Ol tomsuga seredip oturyşyna gepbedi. Diýilýämikäýgim, ilimiziň ýagdaýy näseňkiden gowumyşmy? Jogapdan kanagatlanmadyk karkaranyň ýene horkuldy eşidildi. Bolan wakadan soň Karkaranyň ýüregi gursagyna sygmaýardy. Aýallar oňa küýzäniň sowuk suwuna garylan gazangara içirip, uklasyn diýip ýalňyz özüni goýup gitdiler. Emma Gyýyk çirim hem edip bilmedi. Her dulunda iki sany agzy bogdak çuwal goýlan giň öý onuň gözüne dar göründi. Ýüregi howlap daş çykmak isledi. Daş çykmaga-da ejap etdi. Ile-güne görünmäge uýaldy. Asyl ol indi adam ogluna görnüp bilerinem öýtmedi. Onuň öz ýüreginiň gürsüldisem şu günki betniýetlileriň atlarynyň gürsüldisi ýaly bolup duýuldy. Ol garaňkynyň düşerine howlukdy. Birdenem öz islegine özi garşy bolup, günüň ýaşmazlygyny isledi. Sebäbi Gün ýaşan badyna düýki Oraz hem mallary sürüp gelmelidi. Gurbanam öýe dolanmalydy. Indi Karkara nädip öz hossarlarynyň gözüne görünsin? Onuň üçin iň aýylganç synagam Gurban bilen ýüzbe-ýüz durmakdy. Ol indi tä ömri ötýänçä Gurbanyň ýüzüne-de garap bilerin öýtmeýärdi. Özüni ondan hemişelik jyda düşen hasaplaýardy. Gurban indi ýigit çykdy, ar näme, namys näme kemsip düşünýär. Karkara Gurbanyň özüni çyn ýürekden halaýandygyna ynansa-da, indiden beýläk şol ýagdaýyň üýtgemejekdigine welin ynanyp bilmeýär. Barybir ol özüni at ardyna bagyndan süýrelen il öňünde abraýly hökmän hasaplaýar. Şoňa görä-de, bardy-geldi Gurbanyň ýüregi öňküliginden üýtgemäýenine-de Karkara özüni oňa laýyk hasaplamajakdy. Ol hyýalynda her hili gahawançylyga baş urup gördi. Il ýatyp-isuklanda işikdäki telerden ýüp sallagada asylyp ölsem diýdi. Birdenem ol ýerden daş çykan goňşy golamyň öňünde agzyndan gök dili sallanyp asylgy duran gyzyň sypatyny göz öňüne getirip, başyny ýaýkady. Seýdip ölenimden soň ediljek gep-gybatlary ýatlady. Dili uzyn ýaňry aýallaryň Gowşut azap çekip halasam etmeli däl ekeni. Asyl, olar onuň namysyna degäýen bolsa nädersiň? Şoň üçinem Karkara özüne sypdyr, ýogsam beýtmezdi ahyryn! diýen çuwuşlary Karkaranyň gulagynda ýaňlandy. Hasyp özüni heläklemegiň ýene bir gahabatlylyk boljakdygyna gyz şondan soň düşünip galdy. Karkara başga-da bir çykalga tapdym hasaplady. Ol özüni hiç kimiň ýok ýerinde derýa taşlady. Şeýtse, ony görjegem, nirä ýitirim bolanyny biljegem ýokdy. Netijede, gybatçy aýallara gyza göz-görtele töhmet atmak üçin tutaryk hem tapylmaly däldi. Şeýle pikirlere çümüp oturan Karkara Gurbanyň gapydan girenini duýman galdy. Gorkuzmajak bolýan ýaly ýuwaşja ädimläp töre geçen ýigit gyzyň üstüne abanyp durdy. Ol esli mahallap sesini çykarmady. Asyl, aýtmaga söz hem tapmady. Gepi nämeden başlajagyny-da bilmedi. Ahyram ol kellesini dolduryp duran müňlerçe sözi bir sözde beýan etdim hasaplady. Garkara! diýip, iki eli bilenem ýüzüni tutan Garkara haýy gaçan ýaly çuwala tarap ysyldy. Ol häzir köne çuwal ýarylyp özüni içine gizläýse gowy görjekdi. Onuň ýüzi Gurbana görünmeýärdi. Kellesiniň oňa görünýändigine nätjekdigini bilmeýärdi. Şonuň üçinem ol bir elini ýüzünden aýryp, kellesiniň üstaşyry aýlap gitdi. Gurban jogap aljak bolup gyzyň adyny telim gezek gaýtalady. Emma Gargaradan hä bolmady. Ahyr gyza teselli bermek islän ýigidiň özi geplemek tuwuldy. Onuň maksady hem ters çykdy. Gaýtam, Gurbanyň köşeşdiriji sözlerini eşitdigiçe Karkaran ýürek bugup güýjäp, ahyram ol Horkulla bilen. Ýazsoltan bilen Kepbäniň kölgesinde oturan goşunyň nazary çetki öýe tarap dikildi. Öýüň aňyrsynda ilki bilen-ä ýetmiş töwerek ýaşly, garaýagyzdan hortap aýal peýda boldy, onuň yzyndanam gulaklary keýerip duran zor at göründi. At örän ýuwaş bolara çemeli. Garry aýalyň yzyndan ýuwaşja ýöräp gelýär. Eriň üstünde bolsa sekiz-dokuz ýaşlaryndaky oglanjyk otyr. Gowşutam, Ýazsoltanam gelýänleri tanamady. Olaryň näme maksat bilen bärik ýönelendiklerinde çaklap biler ýaly däldi. Atyň döşündäki ýalpyldap duran göwüsbende gymmatbaha rişmä gözüň düşensoň, Saragt sebitlerinde häli-şindi gabat gelýän gedaýlaryň biridir öýdüp hem çaklar ýaly däl. Eger-de toýa sadaka aýdyp ýörenlerdir öýtseňem, Kelhan bilen Hojagulynyň hem beýleki öýleriň üstünden böküp gaýdylmajak ýalydy. Bize gelýärler öýdýän, öňlerinden çykyweri! diýip, Gowşut aýalyna ýüzlendi. Özüne salam berdi. Kowşudyň salamyna äleýik gaýtaran garry Ýasoltan bilen egnine kakyp görüşdi. Salam-helikden soň. Şu gapy Öwezdurdy serdaryň gapysy bolmalymy? diýen sowala hawa jogap alan garry dowam etdi. Onda Senem hanym ol Kowşuda tarap barmagyny çomaltdy. Öwezdurdy serdaryň oglumy? Hawa garry, men Öwezdurdy serdaryň uly ogly bolmaly. Adyma-da Gowşut diýýärler. Uly ogly bolsaň, adyňa Gowşut diýilýänini bilýän. Heniz özüňi görmedigem bolsaň, adyňy eşitýän. Bir neressäni bendilikden azat edip, enesini bagtyýar edeninem bilýän. O biçäre gyzy betpälleriň elinden alanyňam bilýän. Dep-düýn bolan iş eýýäm Saragta nädip ýaýrap ýörkä diýip kowşup içini gepletdi. Alnyň bagtyň açyk bolgaý, kesbiňden bereket tap, hanym! Size kim diýerler, ýeňňe? Nireden, kimlerden bolarsyňyz? Maňa oglum Şirinjemal elti diýerler. Oraz çakan gelni, Nury ussa gyzdyr. Gorgorlardan bolmaly. Hoş gelipdiňiz biziň atdan. Öýe giriň, barymyzdan hezzet-hormat edeli. Ýok, hanym. Ýagşy sözüň üçin Allahym ýalkasyn. Men törleşip oturmaýyn. Aksakalymyz agyr halda ýatyr. Ol şu aty saňa bagyş edýär. Garry ata tarap seretdi-de ýuwdundy. Birbada söz hem aýdyp bilmedi. Ýeňňe, men Hojagalaga-da däl, Hoja Dirkem däl. Bize şu zekat düşen-ak. Onsoňam, ýeňňe, birneme özüň dur, sen garry, gowuşdyň, sözüňi ber. Dur, balam. Men aýtmaly zadymy aýdaýyn, sen soň geple, hoşmy? Hoş diýeli. Hoş bolsa gideli, ak sakalyň gözi ýumulmaka saňa aýtmak isleýän sözi bar. Şony sen eşit. Şondan soň razy bolmasaň, aty oglan uşakdan iberäý. Bu at edil adam ýalydyr. Eýerine däbejigi oturtsaňam, ýykmanjyk özi bize elter. Indi bolsa Gowşut jan, bişmäňi eliňe al, aty özüň çyk Kebläge bagla, diýip, Gowşut ol kempiriň gepe ökdeligine, sähel gowşakçy bolsaň öz duzagyna düşürmäge ussatdygyna haýran galdy. Eýýäm atdan syrygyp düşen oglanjyk bişmäni Gowşuta tarap uzatdy. Bogşut ýerinden tursa-da, elini guşagyndan aýyrmady. Ol bahasyny altyna barabar bu atyň ýöne ýere tanalmaýan birine peşgeş berilmejekdigine kemsiz düşünýärdi. Sebäbini welin her niçik pikirlense-de bilip bilmeýärdi. Ot ysynyň içinde ol garrada allowarradan bu ýere gelmek ýeňil-ýelpaý däldi. Ýeňňe, seň öýe girip oturmak meýliň ýok-da onda? Men Gowşutdan dura geçip oturmaýyn. Ýöne, ýene gelmek takdyrda barmy-ýokmy, bir Allahym bilýär, duzuňyz dazyp gideýin. Ýarsoltan öýe girdi-de, düýeýüň saçagy alyp çykdy. Garry saçagy alyp, iki döwümjik nan alansoň aşak oturdy. Şojagaç nany iýýänçä-de esli salym geçdi. Töwir galdyrandan soň ol Gowuşda ýüzlendi. Balam, senem biz bilen git. Aksakal garaşyp ýatandyr, gözi ýoldadyr. Agyr halda ýatan nätanyşyň özüne garaşmagy Gowuşdy alada goýdy. Şonuň üçinem ol gitmäge razylyk berdi. Emma ol garra, Men ýeňňe siz bilen gideýin diýdi. Ýöne getiren atyňy-da yzyna alyp gitmeli bolarys. Kempir öýkeli ýaly bolup ýüzüni kesä sowdy. Ol bolmaz ogul. Şony boldurmaly bolarys, garry. Men tanamaýan, bilmeýänimiň atyny peşgeş hökmünde alaýsam, il-gün näme diýer? Goşunyň sesi kesgitli çykanyndanmy nämemi? Şondan soň garry az-kem ýöwselledi. Aksakalyň islegi hä şeýledi-dä. Men saňa hä diýýän, senem maňa hoş diýäý, ýeňňe. Kempir razylaşmaly boldy. Gowşut ony göterip diýen ýaly ata mündürensoň, oglanjyga ýüzlendi. Ikimiz bolsa gojugyň atyň yzyndan pyýadalabereli. Gowşut ýeňsini galdyryp bosagadan ätläninden gözenek taýda daşyna ýassyk baryp üýşürip, gyşaryp oturan gojanyň bu dünýäniň gazabyndan dynmak ýoluna düşüp ugrandygyna göz ýetirdi. Hassanyň öz wagtynda gaty bitginli kişi bolanlygy tümplek eginlerindenem bildirip durdy. Atan-satan bolup oturan ýaşulynyň bir mahallar, megerem, gylyç syryp galkan tutan gollary häzir gymyldamaga-da ýaramaýardy. Toý görüşinde baýrak alnan öwüji üstüne goýup, çyýyjarman ol obadan bul oba göterip gelýän howut ýaly boýun inçelmekden ýaňa, sakgaldan gaýry ýüki ýok ýaly bolup görünýän çal kelläni saga-sola öwürmäge-de mejalsyzdy. Gowşudyň salamyna gaýtarylan jogap çalaja eşidildi. Myhman nähili hereket etjegini bilmeýän ýaly ojagyň başyna baransoň saklandy. Gözi ýarym ýumuk näsagyň sag eliniň ysgynsyz barmaklary golaýyma gel diýen yşarat etdi. Gowşut hassanyň alkymyna geçip oturdy. Ine ýaşuly, alnyňa geçdim. Görüşeli. Görüşeli agam, görüşeli. Gojanyň ysgynsyz gollary öňe uzan ýaly boldy. Onuň ýarym açyk gözleri bärik seredýänem bolsa, görýäne meňzemeýärdi, şöhlesizdi. Esli mahal geçenden soň ýaşuly sadaja geplemäge başlady. Sen Öwezdurdy hanyň ogly Gowşutmy? Hawa, şol bolmaly. Meni tanaýan dälsiň. Tanap bilmedim aksakal. Tanamasaň meň seň agaň bolmaly. Kowşut geň galdy. Ol dogan-garyndaşlarynyň, hatda bir mahal göçüp gaýdylan Ahalla galan ilen-çalanlaryň hemmesini gaýybana bolsa-da tanaýardy. Ol gel-gel Saragt sebitinde ýaşaýan agasynyň bardygyny şu mahala çenli bilmeýşine haýran boldy. Birdenem ol. Soňky demim öň ýanyndaky gep bolsa gerek diýip oýlandy-da, Asly gojanyň göwnüni ýykmazlygyň aladasyny etdi. Nä wagt, nä zamana boldy, agam? By çaklarda dogan-garyndaşam ýat bolup barýan ýaly. Niçiksi zamana boldy diýsene? Sözüniň soňuny süýkdüren ýaşuly uludan dem aldy. Men seni, inim, soňky gezek göni otuz ýyl mundan ozal görüpdim. Sen o mahal bäş ýaşly çagadyň, entek molla-da berilmändiň. Şonda-da men Öwezdurda, Ölseň yzyň ýitmez diýýädim. Sen şo mahalam ataňa gaty meňzeşdiň. Gözüm açygam bolsa, oňly görenok. Seňem ýüzüňi saýgaramok. Ýöne men seň sypatyňy aýdaýyn. Ýalňyşan ýerim bolsa däldi, inim. Boýuň orta boýdan belenträk. Ker egniňde adam oturaýmaly. Uýluklaň tokly ýaly. Indi çekgäňem birneme çalaryp ugran bolmaly ahmal. Tohumyzyň çekgesi il çaralagandy. Gözüň goýun göz, ýüzüň tegelegräk, maňlaýyň giň, özüňem saryýagyz. Ýalňyşan ýerim bolsa aýt, Könşek! Goja ýalňyşmaýardy. Onuň beýan eden keşbi Gowşutyň sypaty bilen jikme-jik bakyp gelýärdi. Gowşut gojanyň göwnüni götermek üçin däl, çyny bilen haýran galdy. Be-e-e! Agam, welimidiň? Hassa çalaja ýylgyrdy. Ýok, men weli däl, inim. Men Öwezdurdy serdaryň sypatyny ýatladym. Ol kowşuda tarap elini uzatjak boldy. Ýene bir gezek görşeli inim, otuz ýyldan soň görşeli. Sen çagakaň uly adamlary bilen görşmegi gowy görýäň. Kowşut iki elinem öňe uzatdy. Indi sen gulak goý, diýip, kowşudyň tüýlek goşaryndan elini aýyran goja ýuwdundy. Indi gulak as. Men gaty çynym bilen gulak asýan agam, näme gepiň bolsa aýdyber. Men aýatda ýeke. Mende ne ogul bar, ne gyz bar, ne aga, ne-de ini. Ýadyňa düşýän bolsa, Öwezdurdiniň sag goşarynda meniň maňlaýymdaky ýaly tagma bardy. Gowşut tassyklap baş atansoň ýaşuly dowam etdi. Şo tagma meni ajaldan gurtaran tagma bolmaly. Kyrk ýyl mundan ozaldy. Men şonda ölmelidim. Ozaly Hudaý galany öwezgürdi. Şonda men oňa, Sen atadan ýeke däl. Men ýalňyz. Menem özüme gardaş et. Ikimiz dogan bolar diýdim. Ýaz aýdan soň molla çagyryp damak kesdik. Şeýdip, Öwezdurdy ikimiz dogan bolduk. Öwezdurdy ikimiz dogan bolup ýaşadyk. Ahyram ol ikimiz bir-birige ganym duşman öwrülduk. Onuňam sebäbi men boldum. Aýdyber agam! Goja dymdy, ýuwdundy, birneme güýçli yklady. Ýok, aýdabilmen. Men o syry jesedimiň ýany bilen gabryma äkitmeli bolýan. Ol syry Öwezdurdy ikimizden başga bir Taňry bilýändir. Saňa-da aýdyp bilmen. Şonda Öwezdurdy maňa, Doganym öz emekdeşini tyg çekýändir, Oraz, ýöne men seni öldürmäýin diýdi.

Özümiň günäkärdigimi bilýärdim. Öwezdurdy menden öň gaýtdy. Men oň patasyna baryp bilmedim, ýöne öz gapymda damak kesip tebärek çykartdym. Ýedisi bellenen güni hem giç öýlän öwlüýä gidip mazaryň başynda aýat okadyp gaýtdym. Hawa inim, menem indi bu ýagty jahandan rowana bolýan, gowy şu, ýöne dymyp oturmazlyk üçin, Ýatan ölmez, Oraz aga, ýeten öler diýdi. Ýaşuly Gowşudyň aýdanyny kabul etmeýän ýa-da düşünmeýän ýaly bolup gepledi. Men ýerden ýeke çykan ýalňyzdym. Ýatara, turara ýerim bardy. Ýöne, ýigit çyksamam, atym ýokdy. Aýagynyň astynda aty ýok türkmene-de aýaksyz türkmen diýilerdi. Öwezdurdy bir bedew at sowgat edip, meni adam sanyna goşup, ile goşdy. Bedew dagy däldi. Bir öwra gaçmaly bolamda ol bedew meni ölümden gurtardy. Öwezdurdy şeýle tarhan adamdy. Ahyret pursady gelende ol meň günämi öter. Öter. Hökman öter. Bu jahanda indi meň il derdine ýarar ýaly zadym ýok. Ýalňyz atym bar. Özem ýaş. Senem Öwezdurdyň perzendi. Şol halal maly saňa bagyş edýär, bedewi. Ene süýdünden halal hasaplap almasaň, men bu dünýäden gözüm açyk gitmeli borun, inim. Ak ýürek bilen kabul etseň bolýr. Bi gowgasy çoh jahanda ýene bir arman meseläni çözüp gitdim hasap ederin. Külli türkmeniň haly gün-günden agyrlaşyp barýar. Sen Öwezdurdy serdaryň ogly. Öwezdurdy serdaryň ogly bolan adam dulla possun ýapynyp ýatybilmez. Sen ata çykmaly bolarsyň. Sen halaýygyň namysyny goramaly bolarsyň. Meň saňa sowgat edýän bedewim gaçmaly bolaňda, seni bir gezek gutarsa, kowmaly pursadyň bir gezek ýetirse, meňňem Öwezdurda doganlygymy hakladygym bolar. Ölmümiň öň ýany sen meň agyr ýükümi ýeňlet inim, Ýalňyz gojaň göwnüni ýykma. Ysgynsyz garry gepläp ýadadymy ýa-da aýtjak zatlarynyň ählisini aýdyp gutardymy garaz dymdy. Daşarda onuň sözüni gutarana garaşyp durlan ýaly edil şo mahalam Eňsi serpildi. Içerik üç sany adam girdi. Olaryň ikisi aksakgal ýaşulydy. Üçünjisi nepes molludy. Salam-helikden soň iki gojanyň ýaşulusy bolsa gerek, aksakallaryň biri näsagyň has golaýyna süýşdi. Oraz beý, han niçik? Birneme bäri bakýaňmy? Ýüz-gözüňe tüweleme öňki göreninden has ýagtylanypdyr. Ýatan adam gaýtarjak jogabynyň özi-de öňünden nägile bolýan ýaly dodagyny ýaňsylyp, müňkürlendi. Ullan ýüzüni, nazaryny tüýnüge dikip, mawy asman bilen sözleşýän şekilde gögüne garady. Indi bize sakgallaş bäri bakma ýokla. Şuny diýenden soň näsag ilki Geplänä däl-de, onuň gapdalynda oturana nazar aýlady. Nepes molla, senem geldiňmi? Ýaşyň uzak bolsun! Bizi sylan Taňry sylasyn! Indi maňa seň sesiňi eşitmek uzak miýesser etmese gerek. Oraz aga gözüni ýumdy. Nepes molla az-kem ileri omzady-da, hassanyň boşaryna gitdi. Kimiň öň, kimiň soň gitjegi belli däldir, Oraz aga. Entek köp gezek gazal diňlärsiň sen. Hany, tizräk aýak üste gal, onsoň. Baba Röwşenem gaýtadan çykyp bereýin saňa. Näsagdan bir wada jogap bolmady. Asyl ol gözünem açmady. Nepes mollanyň sözleriniň hälki bir göwün galkynlanmak üçin aýdylýan sözdügine ol kemsiz düşünýärdi. Esli mahal geçenden soň näsag gözüni açdy-da, şahyra seretdi. Indi il-gün diňlesin, molla. Ýöne, men ölmäkäm, seň sesiňi ýene bir gezek eşdeýin, şony göwnüm isleýär. Şol diýilýän bir goşukdy. Käte-käte töweregine adam baryny üýşürip, şahyryň kitap okaýan agşamlarynda Oraz aga märekeden yza galyp, Nepes mollanyň ýanynda saklanýardy-da, şol şygryň aýdylmagyny soraýardy. Tahyr hem Gojanyň ýürek peýine mäkäm aralaşan goşgyny kyn görmäni gaýtalaýardy. Oraz aga bölmüniň öň ýanynda-da şol şygry eşitmek isledi. Hiç mahalam ýaşulularyň göwnüni ýykmadyk şahyryň ýakymly sesi pessaý ýaňlandy. Goja kişi hem hasratly, hem lezzetli pursady başyndan geçirdi. Köňlüm saňa nesihat Gezseň serbe ser gezgin Tany dosty duşmany Öýüme bahabar gezgin Ganym bilen garjaşsaň Daýym muşty per gezgin Gezseň dünýä ýüzünde Dowam täze ter gezgin Kyrk ýyl maýa geziçäň Bütin bir ýyl ner gezgin. Gün öýläni sananda gelinler hassa bilen hoşlaşyp ýola düşdüler. Iki ýaşuly ýokarky oba gowşut bilen Nepes şahyr hem Köne gala tarap ugrady. Esli ýol geçilýänçä gowşut bilen şahyryň özara gürrüňi ekin-nikin hakda gitdi. Soň gowşut. Ýaňky ýaşuly kim bolmaly? diýip, şahyra sowal berdi. Elini arkasyna tutup, aýagymyň burnuna garap barýan Nepes molla şol durkuny üýtgetmän, ýeňiljek ardynjyrady. Oňa Oraz çakan diýýärler. Il içinde ýörgünli ady Çakan mergen. Wagtynda kän edermenlik görkezipdir. Dört-bäş atly duşmanyň dagy yzyndan täk özi kowga çykaýar ekeni. Ähli gazanyny orta dökäýen jomart adam bolupdyr. Magtymguly şahyr aýtmyşlaý, Her näçe ýaşasaňam ahyry ölüm. Han bol, beg bol, danawany ýok, aty çykyp gylyç diren dag ýaly gerçegiň bir gysym bolup ýatyşyny görýäňmi? Men-men diýen ärler ýatyr gum bolup. Ogşut şahyryň aýdanlary barada oýlanan ýaly sesini çykarman ýoluny dowam etdi. Eşi ýörelensoň, derýanyň sag kenaryny ýakalap oturan uly oba ýetildi. Çetki öýüň ilersindäki köne tamdyryň külüne ýassanyp ýatan it, Menem bardyryn diýýän ýaly bir hir üýrüp goýberdi. Gara öýden eli tuw kädili bir gelin çykdy-da, derýa tarap gaýtdy. Daşrakdan garasaň, ol gelin bezelen gurjaga meňzeýärdi. Boýny gargylykdy. Goşary bilezikli. Ýakasy dagdyrly, saçy jugurgul. Üstesine-de, boýnunyň juda pesligi oňa oýunjak ýaly bir görnüş berýär. Gowşut dagy entek güzere ýetmänkä, kädis suwdan dolduran gelip, raýata çykyp saklandy. Ýorugçylaryň deňine ýetensoň bolsa, eda bilen başlaryna salam berdi. Goşy agzy ýaşmakly gelin gepläberer öýtmändi. Emma erkek adamlardan uýalýan ýaly ýüzüni bir tarapa sowan gelin. Şahyr aga diýende onuň sesi edil çagaňky ýaly näzik bolup eşidildi. Agzyndan gaçyrany bary-ýogy iki sany söz hem bolsa gelniň diliniň birneme çalgyrtdygy şol bada bildirdi. Sizler biziň dilegimizi haçan kowuldyklarsyňyz? Bahar aýynda diýdiňiz, baharam bir eýýäm ötüp gitdi. Hemme gözelleri şyga goşýaňyz, maňa gezek gelende welin, Nä, bizler kiçgine bolanymyz üçin hasaba goşaňzokmy? Boýy kiçginelerem Taňrynyň bendisidir ahyry. Gowşut, Ol gelniň oduň bir bölegi ýalydygyna haýran galdy. Şonuň üçinem ol henize çenli aýal maşgalany beýle içgin synlamadyk hem bolsa, gelniň üst-başyna, Gaty ünsli garady. Onuň aýagynda ökjesi belent gyrmyzy tugşy bardy. Boýnundaky gargylygyň ini üç barmakdan pesdärdi. Nepes molla tapala gatýan äheň bilen gepledi. Siziň islegiňizi berjaý tutardym welin, şahyr ýedi ýoluň üstünde gazal aýdyp dursa nähili bolar, gelin? Gelin oňa sypalga goýmady. Bi jahanda bolmaýan zat gytmy, şahyr aga? Biz, Honha, şu gün çetki obadan gawunlykdan gelýän bäş gyzyň iki sanysyny at artyna basyp alyp gaçypdyrlar. Ýeri, oňa näme diýersiňiz? Kişi maşgalasyny alyp gaçmak bolýarmyş-da, bir biçäräniň göwnüni galkyndyrmak üçin şahyra ýol üstünde gazal aýtmak bolmaýarmyşmy? Gowşudyň ýüregi jigläp gitdi. Karkaranyň düşen gününi ýatlady. Ol gelniň aýdanyna ynanmazçylyk edýän ýaly. Keýgim, o habary ýöne dil ujundan aýdaýdyňmy ýa şeýle ýaman iş dogrudanam bolupmy? diýdi. Gowşut sowalyň onçakly ýerine düşmändigini agyzdan çykan badyna düşündi welin, gelniň sözleri onuň çakyny gutarnykly tassyklady. Onuň sesi kineli ýaňlandy. Agam, şahyrdan gazal diňlemek üçin beýle şum habary bolmadyk bolsa dilime alyp bilmen ahyry. Men iliň ejiz balasynyň göterilenine begenip duramok. Bolan zady aýtdym. Ha ynanyň, ha ynanmaň, öz işiňiz. Şygyr hakdaky pikiri birbada mundan Nepes molla özüni bolup biläýjek wakalaryň içinde duýdy. Gyzlary at agzyna basyp barýan talaçylar göz öňünde janlansa, gulagynda naçarlaryň ahy-nalasy ýaňlandy. Şol galmagalyň arasyndanam Gowşunyň sesi eşidildi. Şahyr aga! Gelniň göwnüni ýykma, gazalyň bar bolsa aýt! Boýy peteçik gelin özüne gazal goşdurmak üçin şahyra ýüz tutanda kän mahal geçipdi. Şahyr ol gazaly derrew düzüp, ýat hem mekläpdi. Emma ony heniz Bossantäçden özge hiç kime eşitdirmändi. Edil şu mahalam gowşudam gollansoň, ýol üsti hem bolsa, şahyr şol gazaly aýtmagy ýüregine düwdi. Şygryň sözlerini kellesine aýlady-da, ýylgyrdy. Uýam, Onsoň Şahyr aganyňdan gaty göräýmegin. Siz başga kelinlere-hä maňsap ýazýaňyz, Şahyr aga. Bizleri-de kiçigile bolanymyz üçin syndyrmakçymysyňyz? Öwenimi syndyranymy soň bilersiň, Şahyr az-kem pikirlenip ozaldan taýyn şygryň käbir ýerlerini üýtgetdi.

Şygry başdan-aýak üns bilen diňlän gelin tolgunmakdan ýaňa aljyrajak boldy. Suw kädini sag golundan çepine geçirdi. Goguş gyýynsyz hereket etdi. Üç-dört ädim ýöräbem aýak çekdi. Ol aňyrsyna bakyp Suwuka sowal berdi. Şahyr aga, siz o gazaly kagyza ýazyp bilermisiňiz? Bossantäç ýeňňeňiziň ýanyna aýlanaýyň, birküwünden ýazyp goýaýaryn. Nepes molla gazaly diňlänsoň, gelin gaharlanar öýdüpdi, emma tersine. Şahyr aga, Alla ýalkasyn sizi! diýen gelin hoşal bolup öz ýoluna ugrady. Onuň aýak basyşy ýeňildi. Saçyndaky kümüş suwy berlen ýalpyllawuk ugurlar hereketine goşulyp, ädilýän ädimi sanaýan ýaly gezek-gezegine durgullapdy. Azap çekip ýazan şygrynyň bagyşlanan eýesiniň göwnünden turmagyna Nepes molla-da içindenem bolsa guwanman durmady. Gowşut bilen Nepes molla köne Saragt galasynyň deňine ýetdi. Şol ýerde iki ýoldaşyň ýoly aýrylyşmalydy. Emma köne galanyň töweregindäki atly-ýaragly adamlar goh galmagal ýene-de olaryň ýoluny birikdirdi. Iki ýoldaş gala tarap kowulmaly boldy. Galanyň işiginde kyrk-elli sany atly, eşekli adam bardy. Olaryň bimahal çak bu ýere hiç hili sebäpsiz gelmedikleri-de öz-özünden düşnüklidi. Eşegiň gaňňasyna ýaş oglan ýaly keseligine oturyp. Atyljagyny-da müňkürlik döredýän gundagy inçelip giden uzyn nilli gara tüpeňini dyzynyň üstünde goýan arryk ýaşuly goltugyndan çykaran togalak nah kädisini agzyna kakdy. Soňra ol gözüni çalaja süzüp, ýüzüni ýokaryk tutansoň, Ýigitler! Bi ýagdaýymyzda başa erkek telpegini geýen bolup ýörmegimiz utançdyr, diýip, warlyklady. Han gelsin, bellisini edeliň! Özüm-ä, ynha, gara kelläni şu mahal goýmaly-la bolsa, orta taşlamaga taýyn. Başgam gelsin, hanja sürmeli hem bolsa süreliň! Beýdip ýaşap bolmaz, namys diýenem bir zat bolmalydyr adamda. Ýüzleri salyk, bat adamlardan ýaşulynyň sözüne söz goşany bolmady. Iki bir, üç bir hümürdi dowam edip, manysy düşnüksiz bir gowur töweregte gursap aldy. Ot ýanmasa, tüsse çykmaz molla, diýip, adamlaryň golaýyna geliberende, gowşut nepes molla söz gatdy. Ýaňky seň kiçginäň aýdany dürs bolarly, adamlaryň terzi bozuk görünýär. Ýygnananlaryň dogrudanam terzi bozukdy. Olaryň hemmesi gyşaryp ýatan gala derwezesine tarap garaýardylar. Şol derwezeden kimdir biriniň çykmagyna garaşýan ýalydylar. Gowşut dagynyň aýak çeken ýerinde duran ýigitler gelenlere gezek-gezegine salam berdiler. Ýigrimi ýaşlaryndaky garaýagyz ýigit münüp oturan küle ýabysyndan towsup düşdi-de, ilki Nepes molla, soňam Gowşut bilen gaýym görüşdi, yzyndanam janagyryly gepledi. Molla aga, sen okumyş adam. Kän zat görensiň, kän zat eşidensiň. Beýle-de bir naýynsaplyk bolarmy? Hany, aýdyň, bi bolýan zatlar ymmata sygjak zatlarmy? Siz-ä uly han bolmasaňyzam bu ýere geldiňiz. Hakyky hanymyz bolsa aýagyny syrtyna ýelmeşen ýaly köne galadanam çykanok. Sen ýigit, bir dem tagapyl et, diýip, Ogşut oňa ýüzlendi. Ilki bilen sen habaryňy ber, Nepes molla entek adamlaryň näme sebäbi bu ýere ýygnanandyklaryny hem bilenok. Näme gep bar? Onýança galadan çykyp gaýdan üç-dört sany adama göz düşen märekäniň gowry iki parlady. Şahyryň ýanyna ýaňy gelip duran ýigit hem Gowşudyň sowalyny jogapsyz galdyryp, Bahar ünsüni şol tarapa gönükdirdi. Galadan çykanlaryň iň öňünden ýöräp gelýäni Hojam Şükür handy. Onuň aýagynda burny jaýtaryp duran gaýyş ädigi bardy. Egnindäki gyzylymtyl donunyň üstünde bol-lokala ýuka çäkmen ýasganjak alnyndy. Etegi pegelenip duran çäkmen onuň onsuzam kiçi däl göwresine haýbat goşýan ýalydy. Ujy garymtyl peçekli guşagyna ýarymaý görnüşli gylyç gysdyrlandy. Baş han aý berip garaşýan adamlaryň öňüne geçip durdy-da, iki eliniňem başam barmagyny guşagyndan geçirip. Gözlerini süzdi. Özboluşly bir nazar bilen töwerege garady. Hälden bäri baş hana garaşyp, gahara dolup duran adamlaryň näme üçindir haýbaty gowşady. Baş han gelse, pylan zat diýip içimi sowudar. Şu mahal Hojam Şükür geläýse enesinden dogup, eşitmedigini eşitdirerin diýip öwünenleriňem onuň agras sypatyny görüp, ýüzlerini aşak salýardylar. Hiç kimden ses-seda çykmansoň, çagyrylyp getirilen Hojam Şükür hanyň özi dil ýarmaly boldy. Ýeri adamlar, bu ne ahwalat? Hiç kimden ses çykmady. Diňe günüň gijikmegi bilen örüp ugran çybynlaryň tene sürtýän awusyndan ýaňa mejbur bolup saga-sola galgaýan at guýruklarynyň hereketine göz dikip tutuşýardy. Öňki sypatyny üýtgetmän eýläk-beýläk birki ädim hereket eden baş han adamlar dymyp duransoňlar sesini basaltmaga mejbur boldy. Meň üstüme ýow bolup gelen bolduňyz-a. Ynha, ýykyk gala. Bolmasa-da gaýry habaryňyzy beriň. Ýa indi şeýdip agzy ýaçmakmy ýaly bolup durjakmysyňyz? Gönümel aýdylmasa-da, han adamlara agzy ýasmakly aýal däldi. Erkek bolsaňyz gepläň-dä, ynha men diýerdi. Şonda-da häzirlikçe hiç kim agzyny açmaýardy. Han kemsitse-de, adamlar dymyp durarlaý diýip, saklanyp bilmedi Kowşut öz içini Nepes molla ýetirdi. Dymjak bolsalar, näçün bu ýere geldilerkä? Biziň millet-dä, diýip, Nepes molla ýeňňe syýyldyp, öňbaşa nazary düşende şeýdäýmesi bar zekäte. Şeýtmek hem birneme öwünmek köpimiziň ganymyzda bar ýaly. Toýnagy gazansoňam, soňuny ýatlaman, öňüni çapar. Atyň üstünde uçjak guş ýaly bolup ýapyrylyp oturan kebzesini haýwan kädi goýulan şekilli küýki ýaşuly eýeriň gaşyndan ýapyşyp başyny galdyrdy. Han aga, adamlaň habary bar saňa. Adamlar! Küýki ýaşula ýaňsyly ýylgyryş bilen sereden başgan onuň sözüni böldi. Habaryňyz bar bolsa sähet isleýäňizmi? Näme agzyňyza suw alan ýaly bolup dursuňyz baryňyz, aýdyňda! Aýtsak, han aga, diýip hemmeden ýeser gelen Küýki hoja ýüregini bire baglady. Indi biz şeýdip elmydama özümizçe barada ýogada ar-namysymyzy depeledip ýaşamaly borusmy? Ýa-da il-güne senden hemaýat bolarmyka? Näme bolupmyş ar-namysyňyza? Kim depeleýämişin siziň ar-namysyňyzy? diýip, haýbatly sowal bilen märekäniň üstüni basaryn öýdüp pikir ýüwürden Hojam Şükür han adamlaryň ýüzüne gaharly garady. Küýki ýaşulynyň hemmeden öňürti söz açmagyndan heserlenen bir ýaş ýigit kiçi göwresine kybapdaş bolmadyk çakdanaşly ýogyn sesi bilen. Han aga! Ataýnadan bolmasana! diýdi. Öz iliňde bolýan zady bilýän dälsiň-dä! Baş han bolup öz tüneňde bolýan wakadan bihabar bolsaň, men täzeden aýdaýaryn. Aýt, gerçegem aýt! diýip, han oňa nazaryny dikdi. Aýtsam, han aga, şu gün öýlän bir gyz bilen bir gelnimizi gajarlar at ardyna basyp göteripdirler. Ýigit büseňňä galdy-da, gamçysyny bulaýlady. Şu adamlar ar almaga gitmekçi. Senden pata almaga geldik. Biziň namysymyzy gorasyň gelýän bolsa, niýetimizi oňla. Gidýäs-de, iň bolmanda, Garabaşa garabaş alyp gelýäs. Baş han guşagyndan elini aýyrman, ädiginiň burnuna seredip, gündogara bäş, alty ädim ýöräp togtady. Onuň aýak çeken ýeri hem Gowşut bilen Nepes mollanyň duran ýeri boldy. Birdenem han başyny galdyrdy-da, Sizem bärdemidiňiz asyl? diýýän ýaly, ilki Gowşuda, soňam Nepes molla sowuk nazar aýlady. Olaryň beren salamyna Başhan çalaja baş atyp jogap gaýtardy. Märeke esli salym dymyp durdy. Emma mahaly bilen Hojam Şüküriň agzy gymyldamady. Ahyry ol geplemeli boldy. Ýöne, näme üçindir ýaňsylaýan ýaly çalaja ýylgyryp gepledi. Özümiz-ä birmahallar bular ýaly işde hanlaşyp-serdarlaşyp ýörmändik. Edilmeli zady edibererdik. Görmeli hajatyny görüberer. Bu gepi diňlän Nepes molla diňe gowuşdy eşitdirmek üçin pyşyrdady. Bürgüt garrasa, syçançy bolar, galtaman garrasa öwünjeň diýenleri çyn-ow! Märekäniň içinden çasly ses çykdy. Ile boş gürrüň gerek däl, han aga! Seň bir mahalky eden işleňi edibiljek adam kän. Ýöne Saragtyňam öz ilhany bar bolan sebäpli bimaslahat iş etmäli diýýär. Hojam Şükür sag elini guşagyndan boşadyp, eňegine ýetirtdi-de, sakgalynyň ujuny agzyna saldy. Esli salym dymdy. Birdenem sakgalyny dişlemesini goýup, Menden maslahat sorasaňyz adamlar, diýdi. Berjek maslahatyny tapmaýan ýaly märekäni esli garaşdyrandan soň üzlem-saplam gepläp başlady. Eýran diýilýän ýurt gazabyna tutsa külli türkmeni bala-çagasy bilen bile at tozuna garyp biljek ýurt. Güýçliniň gowusynyň bolmaýandygyny özüňiz menden gowy bilýänsiňiz. Alla rehimdarlyk bersin diýip dileg edäýiň gowusy. Beterinden saklasyn. Şükür ediň. Alla gowusyny etsede gajarlar gowusyny edene han aga. Hojam Şükür geplän adamyň sözüne ünsem bermän dowam etdi. Onsoňam halaýyk, iki sany kel gyrnak diýip, Eýran ýaly uly ýurt bilen ýag bolup bilmersiň. Bir çemi ýagdaý dörände idegi sorag ediler. Ugruňyza gezberiň. Nepes molla hem Gowşut bilen gol gowşuryp görşen ýigit. Hojam Şükür hanym iki-üç ädim beýleräkde durdy. Hanyň aýdan sözleri ýigidiň içindäki joşguny daşyna çykarmaga mejbur etdi. Han aga, gaty gowy maslahatyň bar ekeni, diýip, ýigit hanyna sesleniýär. Şo äkidilen iki maşgalanyň biri meň gelnim bolmaly. Aýylganç bir zadyň diýiljegine ýüregi sygdymy nämemi, hoja çukur gepläp başlan ýigidiň sözüni haýbatly sowal bilen böldi. Näme diýjek bolýaň sen, Gerçek? Atylan ok daşdan gaýtmady. Hojam Şüküriň haýbaty ýigidi gorkuzmady. Seň ideg sorag etmegiň çemini tapýançaň, öz gelniň birini maňa ber! Ozal doly dulum indi boş dursa gowy däl, han aga? Nepes molla gowşunyň ýüzüne garap ýuwaşja gepledi. Ana, meň ýaňky diýenimiň manysy şu bolmaly. Yzyna bakman, öňüni çapýar bular. Biýa gaty hetden aşma boldy diýip, Oguz baş çaýkady. Gahar kapyrdyr. Ýöne herki sözüňem serhedi bolmalydyr. Aýdylar öýdüp, ýatsa tursa hyýalyňda getirip bilmejek sözleri märekäniň öňünde eşitmeli bolan han gahardan ýaňa ýarlaýjak boldy. Birbada näme edýäninem bilmedi. Gapdalyndakylaryň maslahatyna garaşýan ýaly çalt hereket bilen sagyna-soluna garanjaklady. Töwerekdenem hiç hili gorky tapmadyk han bilindäki egri gylyjyny gyzyndan şowurdadyp çykardy-da, göwnüne degen ýigidiň üstüne süpürli. Ýigidiň gödek sözlerinden soň şeýle wakanyň boljakdygyny çakbap edilmeli herekede taýyn bolup duran Gowşut, Hojam Şüküriň gylyç salan golunyň goşaryndan ýapyşmaga ýetişdi. Han elini boşatmaga synanyşdy. Emma Gowşutyň bagyr bilekleri onuň islegini haşdyrmady. Gutulgysyz ölümden halas bolan ýigit yza tesdi. Şol mahalam ýerden çykan ýaly bolup bir garry adam peýda boldy. Ol orta boýly, çuwak sakgally, ýoluşrakdy. Ýaşuly Hojam Şüküriň edil alkymyna gelip durdy-da, Gylyjyňy ber bäri, han! diýdi. Gowşudyňam, Nepes mollanyňam garaşmadyk wakasy boldy. Han garşylyk görkezjek hem bolmady. Gylyç Hojanyň eline geçdi. Ýaşuly henizem hanyň goşaryndan tutup duran gowşudy bir tarapa süýşürenden soň, gylyjy eýesine gaýtardy. Gylyjyňy gynyňa sal, han! Iliň ýarasyna duw sepeleme. Her sözüň öz aýdylmaly ýeri bardyr. Soň ol gyzma ýigide ýüzlendi. Ataň ýaly adama ol öteräk gitse-de adamçylyk serhetine nätläp serek söz diýmegin. Ol özüňe-de nep getirmez. Gyzma ýigit aksakalyň pendini kabul edýän ýaly sesini çykarman ýere bakdy. Hojam Şükür gep-söz diýmän gylyjyny gynyna saldy. Märeke sümsügi boldy. Özüň han bol. Bize Hoja Mara ýaly han gerek däl. Özüň han bol. Özi han bolmaly ýaşula Oraz ýagy diýerdiler. Ol hem tekeleriň kethudalarynyň biridi. Oraz ýagy indi gojalyk halys basmarlansoň, il öňüne düşüp ýolbaşçylyk edip bilmeýärdi. Ýöne diliniň kuwwatynyň gaçandygyna garamazdan, geňeşde, maslahatda onuň sözi entek agramlydy. Gojanyň paýhasyna uly il sarpa goýýar. Oraz ýagly märekäniň gowuryna gulak asyp ýüzüni aşak saldy. Bir tarapdan, alnyp gaçylan biçäreleriň haly onuň ýüregini gysa. Ikinji tarapdan, öňe düşüp, ile han bolýan adamyň gyzmalygyna, gödekligine haýpy geldi. Märeke bolsa onuň jogabyna garaşýardy. Emma öňüni-yzyny ölçermegi başarýan parasatly goja iliň isleýän jogabyny gaýtaryp bilmeýändigi üçin dymmaly boldy.